Diñleyiñiz, bu eski ve em tesirli bir hikâyedir. Han yigitleriniñ ziyneti ve yaraşığı demege şayeste ve qad-u qameti muvazzin. Salâhiddin bek namında genç dilâver bir yigit bar edi ki, hannıñ qızı onıñ esiri aşqına giriftar olmuş edi. Nenkecanniñ heybetli babası Tohtamış han onı, her nasıl se, sevmez edi. Faqat Duhtari han gece-kündüz onı tefekkür etmekte edi. Büllür kibi berraq havuzlarda altın tüslü balıqların oynaşması ve misk qoqulı bağçalardaki gün-a-gün çiçeklerni açması, hayır, bunlar hiç birisi oña teseli vermiyur ve Nenkecan onların hiç birine nazar itmiyur edi. Salâhiddin bekin dahi hiç bir türlü kelmek ihtimalı yoq. Nasıl kele bilsin ki, harem pencereleriniñ parmaqlıqları qalın ve harem ağalarnıñ közleri pek açıq ve saray qapularında pür silâ qaravullar bekleyorlar. Nenkecan hanım nağışlı ve ziynetli divannıñ yastıqları üzerine yavaşça çıq dayandı, onıñ sararıp solmuş elleri qumaş bezler üzerine bayıldı. Bu esnada birden-bire qapınıñ qalqası şuf diye bir ses verüp petliler Gıcırdadı. Kim bu aceba, yoqsa harem ağası nevbetini bitirmiş de ketiirmi? diyerek, işbu hareketten hafa kelgen han qızı, güya kendisi uyurmış kibi, uzun ve qara kirpikleri arasından gizlice etrafına baqınıur edi. Qapu açıldıqta, genç iudiy qızı yavaşçaçıq içeriye kirdi ve, Sarayın yıldızı uyuyor, ğaliba. Kim bilir, belki hanım sultan şimdi Salâhiddinni tenqil ediyurdır, deyip dururken, onıñ ağızını heman o demde bir el kelüp qapattı. Nenkecan hanım, Allah aqqı içün söyle, kimsiñ buralı geceleyin? Gira, sen degilmisiñ? dedik de, beyaz bir çarşafa burunmış uzun boylu ve dülber qıyafetli yehudiy qızcağazı, tiz üstüne çökeleyerek, Evet, hanım, cariyeñdir, Seniñ bahtiyar olmaqlığıñ içün canını feda etmeye hazırdır. Ahu şanlı yigit Salâhiddin bek yoqmı? Onıñ atı ruzgârdan çabiktir ve yarın gece o, atına minerek, saray qapusı yanlarında bulunacaqtır, dedik de, Minkican eki ellerini yehudiy qızınıñ omuzlarına ataraq, yüzüni onıñ yüzüne qarşı çevirdi. Gira, hanım, mende saña mahsus hediyelik libase var, dedik de, Nenkican acele-acele, Aman, ne diyorsun? Seni Salâhiddin bek mi yolladı? Ebet, hem o dedi ki, eger yigitler nişanlarını nağd ile alamazlarsa, o vaqıt alıp qaçmaq adet ve şanlarındandır, dedi. Ninkecan, Gera halq. Men şimdiden soñra han qızı degilim. Avam halqlar qızları kibi men de qaçacağım. Ah, Ninkecan Bağçasarayda eñ fuqare qız imiş. O, muhabbetle meşhun bir qalpten başqa iç bir şeye malik degil, diyerek, eliyle bir işaret etmesiyle Gera onı öperek, arem ötesinden çıqtı. İudiy qızı qapınıñ eşigi üzerine biraz turdı, onıñ iri ve siyah közlerinde ve sararmış çehresinde bir nahoşnutlıq ve eseri hiddet nümayan olur edi, dudaqlarını çirkin-çirkin buruştırdı ve işidilmeyecek derecede ayağını yere yuvaş basaraq, Geyra sarayıñ diger bir qapısına doğruldı. İşbu qapıdan Toqtamış hannıñ cariyeleri bulunan odaya ketiür edi. Bağçasaraydan başlayıp dağlar, qayalıqlar arasından keçerek, Salaçığa doğru kiten yolun üzerinde bir atlı kiti yürüdi. Künlerden sıcaq bir kün olıp, küneş yolun eki tarafında uzanıp kiten qayalıqları qızdırıyur edi. Atlı keterken, arqasından qara kölgesi dahi ketiyur, lâkin atlı kendisi kölgesinden daa ziyade siyah, Onıñ üzerinde siyah çuhadan uzun bir qaftan ve başına dahi siyah bir arabiy qalpağı kiymiş. İşte bu atlı, qaraimleriñ qara arabiy dedikleri Yehuda Bihim edi ki, şeerden keliür edi. Yehuda Bihim yorğasıle keterken, çıplaq qaya üzerine urulan keskin bir ayaq davuşı işitti ve heman qarşusında tozlar zahir olduğunı kördi. Qarşı taraftan dahi bir atlı keliür edi. Zamannıñ hükmüne köre, o vaqtın adamları yolda, qırda ettikleri vaqıt kelen-keçen bir-birinden şübhelenir ve bir fenalaq zuhur itmesun diye, ihtiyatkârane davranaraq, her lehze azır bulunırlardı. Buna binaen Yehuda Bihim dahi, elbisesi altında saqlı bulunan qamasını qınından gizlice qurtarıp, azırlandı. Qarşıdan kelen atlı arabiye yaqlaştıqta kördi ki, atlınıñ kök çekmeni altından sinesinde Kavkaz zırhı Pertefen dazlıyor. Kümüş sırma qaplı bir egri qılıç yigitin atı sürdükçe eki tarafına doğru sallanıyor. Quvurçuq ve ğsıq saçlarınıñ üzerine yan kiymiş olduğu Bağçasaray biçimi qalpağı dahi yigitin başında pek yaqışıqlı közüküyor edi. Qırmızı yüzünden ve kestane mıyıqlarınıñ altından ara-sıra köze çarpan parlaq beyaz tişlerinden ve heybetli, cesürane baqışından Yehuda Behim şu atlınıñ Deşt-i Kipçak ordusınıñ siyar askeri Salâhiddin bek olduğını tanıya bildi. Onıñ bek olduğını tanımaq küç bir şey degil edi. Zira öyle at, öyle kümüş sırmalı taqım ve öyle silâh o zamanda yalñız beklerde bulunmaq mümkün edi. Şayet iqtiza eder ise urmaq veya dügmek içün sağ qol daa qolaylı olduğından atlılar her biri kendi qolayın közeterek bir-birinden uzaqlaştılar. Lâkin öyle yuvaş ve qorqaq bir qavme mensüp Karaim arabisi bir tatar askeriniñ qorqutamayacağı aşkâr edi. Salihiddin bek keçerken arabiye aylanıp bile baqmadı. Genç yigit tefekküre dalmış kendi yoluna kitiyor ve dudaqları arasından Yavaş bir sesle onıñ dünyada eñ ziyade sevdigi, Nenkecan ismi işitilüyor edi. Genç arabiy dahi, yıraqtaki gögercin renkli dağlara ve lâciverdi semanıñ yüzünde ufuğa doğru yol tutan bir bulut pariye baqaraq, Ah, Nenkecan! deyurdı. Lâkin o saatte arabiyniñ benzi attı, sıq ve siyah qaşlarını çattı. Onıñ sararmış çehresinde bir eseri keder ve ızdırabı ilâimi zuur oldı. Aylânçıq ve taşlaq yol ile kittikçe yuqaraya köterilelik Yehuda Bihim Çufut qaleniñ çıplaq qayaları dibine kelip yetti. Kırıntılı-çıqıntılı hisarları ve quleleri yüksek dağın uçurımları boyunda tizilmiş şu qaleyi çoq acayip bir qavm kendisine mekân edinmiş edi. Onıñ ealisi Musaviy Qaraimler Qırım hanına itaat ve inqiyat üzre bulunaraq, tatan biçimi elbise kiyer ve tatar lisanı ile tekelüm ederler edi. İslâm tatarlar onlara toqunmıyıp, yalıñız qarç almaq ve iktifa ve onların alış-verişi ve sanatlarına qarışmazlardı. Böyle olsa da, her halde çuvutları tahqir nazar ile baqıyor idi ve dirlerdi ki, Güya uluqat qaraimler miskin ve zayıf bir millet olıp ve eksirisiniñ başı mualece qabul etmez çıbanlar ve yaralar ile tolu, yani taz iletine mübtelâ imişler. Qaraimleriñ uluqat iyi sanatları var edi. Onlar kibi sarı, qırmızı ve yeşil sahtiyan yapan usta nadir bulunıp, keza iyi meyva bağçalarına malik ediler. Her halde yuvaş ve qorqaq qaraimler Qırım hanınıñ taht himayesinde bulunıyorlarse de, etraflarında köçebelikle yaşayan bir taqım yağmakâr ordular bunlara hücüm ede keldiklerinden öyle pek de rahat yaşayamazlardı. Olar kendilerine başlıca mesken ittihas ettikleri, çıqılması ğayet sap Çufut ve Manğup qaleleriniñ etraflarını yüksek ve qalın Horasan hisarlar ve quleleriyle ihata ederler edi. Hususa, onlarnıñ andında eñ müteberi Çufut qalesi edi ki, meydandağı nam ormanlığı ve Yasafut deresi güya Qudus-i Şerif dağlarını andırırlar ve şu Yasafut deresi içinde qarama-qarşıq ağaçların kölgesi altında onlarnıñ silsile ve ecdadı medfun yatıyırlar edi. İşte burada esir kibi yaşayan karaimler Onlardan yıraq bulunan Felestin toprağınıñ hasretini çeküp ve onları selâmete çıqaran Musihe güya kelecek diyu beklerler edi. Ve o vaqıt qaraimler, Haham ve sair bir taqım kendi aralarından intihap ettikleri ihtiyarlar idaresinde bulunırlar edi. Onlarıñ rivayetine köre, Qarayım milleti ta eki biñ dört yüz bilmem qaç yıldan beru Çufut-Qalede yaşayurlar imiş. Onlarıñ kendi aralarından oqumış uleması, hahamları dahi bulunur edi. İşte, ileride zikir edicegimiz genç arabiy Yehuda Bihim dahi zamanınıñ oqumış ulemasından sayıluv ve bir taqım din babında yazdığı kitabeleri ile qarayımler arasında namı añılaraq